א גוטן אוונט, מאנטאג כ' אייר תשע ע ח, שבת האט רבי ישראל פון וויזשניץ געהאלטן א דרשה וועגן שטריימלעך, שפיצן, הער ער האט נישט ליב די שפיצן, יענע שפיצן, מאכן אן שפיצן, כ'גיי נישט אריין אין דעם, אין וויזשניץ ברוך השם איז דא אזויפיל, ברוך השם דער אייבערשטער זאל אפיטן, דא אזויפיל קלקולים מיט דעם, זיך אויסגעגעבן מיט די שטריימלעך, אקעי.

אז ווען א רבי רעדט וועגן שטריימלעך, די ערשטע צייכן פאר אלעס, ווייל ווען ער וואלט גערעדט וועגן וואס איך גיי יעצט רעדן, וואלט ער נישט געדארפט אנקומען צו די שפיצלעך. און דאס איז די פרייזן פון די שטריימלעך. וויפיל מען באצאלט פאר א שטריימל, רבונו של עולם! אוואו דאס געהערט געווארן, יא געבט שטריימלעך! מיר אין ירושלים, געווען מען אין ירושלים געהערשט שטריימל, נאך מיין טאטע איז געהערשט שטריימל אין ירושלים, נישט אויסער ירושלים, אזוי ווי מיר זעט דאך הרב אלישיב פלעגט אויך אין ירושלים גיין גיין א שטריימל אבער אינדרויסן נישט, זייער אסאך אידן אין ירושלים אין ירושלים איז מען געגאנגען שטריימלעך, אבער אויסער ירושלים ניין, אזוי איז געווען. מען האט געצאלט אזעלכע געלטער פאר שטריימלעך? איר וויסט וואס א הוצאה דאס פאלט אויף די וואס דארפן איינער און צוויי און ס'קומט צו חתנים, ס'איז געווארן פון טויזנטער דאלארן הוצאות, די ערשטע זאך און פאר אלעס, איר זעט איך זאל רעדן לזכותו פונעם גערער רעבע מיט א לב שמחה, איך בין געווען א גוטער פריינד מיט אים, איך האב אים ווי זאגט מען ליב געהאט, ער. די ערשטע זאך וואס ער האט געטון אין די עניינים געמאכט א תקנה אויב ס'דארף קאסטן איין פרוטה מער וואס ער האט דארטן קובע געווען דעם פרייז טאר מען נישט גיין קעספאדיג ניין זאל מען גיין מיט א זאגט ער מיט א עוד שבת און נישט גיין קעספאדיג אויב דאס דארף קאסטן מער פון דאס דאס איז די ערשטע זאך וואס א ערנסטע רבי טוט זאגט פאר זיינע חסידים. און ממילא ווען ס'דארף קאסטן מען א מאכט נאר פון טויזנט דאלער לאמיר זאגן אז ס'טאר נישט אריבער גיין די טויזנט דאלער וואלט מען שוין נישט געמאכט די אלע שפיצן מיט די אלע זאכן מיט די אלע דאס וואס מאכט דעם פרייז העכער און העכער און העכער און העכער און העכער ניין! מ'האט שוין נישט געדארפט רעדן וועגן די אלע נארישקייטן. מיר האבן א פראבלעם וואס מ'רעדט וועגן עניינים און זאכן וואס דאס איז שוין דער פועל יוצא פון דעם עיקר פראבלעם. דער עיקר פראבלעם איז די הוצאה. ס'דא זאכן וואס מען קען אזוי גרינגער מאכן דעם עולם, און מען טוט עס נישט. און ביז ווען ס'קומט חתונה צו מאכן, און אפילו ביים לעבן געווענליך ווען ס'קומט די די די די שטריימל איז שוין קייליג געווארן, ס'פאסט שוין נישט, ס'ווארט צוריסן, איך ווייס נישט וואס, מען דארף א נייעם שטריימל. אדער ס'קומט א שמחה און מען מוז א נייעם שטריימל. איר ווייסט וואס א צואה דאס איז? נאך וואס דארף מען דאס האבן? פאר וואס שטייט עס אין דער תורה? ווער דארף דאס האבן? יא, מען גייט אזוי, מען דארף גיין אזוי, מען דארף טון, מען דארף נישט משנה זיין מיני ישראל, אזוי האט מען זיך געפירט, אבער ס'שטייט אין ערגעץ אז ס'דארף קאסטן אזויפיל געלט? איך ווייס וויפיל געלט מאכן די שטריימל אויך איך ווייס זיי ברענגען עס אפשר אויף מיר וואס וואס איך רעד אויף צו מאכן גרינגער דעם עולם אבער רבי זיי ס'איז נישט קיין קליינע הוצאה און איך ווייס וויפיל אידן פלאגן זיך אויף צו שאפן די געלט איך מיין ווי מעג מען דאס א רבי די ערשטע זאך האט געדארפט רעדן וועגן איין זאך אז א שטריימל טאר נישט קאסטן מער ווי די און די און די סומע געלט. זען באמת וויפיל ס'קאסט דעם שטריימל מאכער, ער זאל עכט פארדינען דא, פארשטייט זיך דאך וואס ס'דארף צו זיין, אבער נישט איבעררייסן מיט אזויפיל געלט און ווארפן, און נאכדעם ווען אויב טאקע די שטריימל מאכערס וועלן זאגן אז ס'קאסט זייער זייער פיל געלט, ווער דארף דאס האבן? יא, זאל מען גיין צו די אלטע שטריימלעך, די אלטע שטריימלעך וואס איז געווען האלב די גרייס, און ס'איז געווען האלב מיט די גאנצע מיט אן די אלע נארישקייטן, האט נישט געקאסט אזויפיל געלט, און ס'דארף נישט קאסטן אזויפיל געלט. נישטא קיין מצוה צו פייניגן אידן מיט אזעלכע זאכן, מען רעדט זיך איין אז שטריימל אז שטריימל יא שטריימל, איך וויל נישט פון קיינעם אוועק נעמען שטריימל, אבער וואו שטייט דאס אז מען דארף צאפן די בלוט פאר א שטריימל, יא א רייכער איד ביי אים נאך אפאר פאר נאך אפאר דאלער אהער אהין קוקט נישט, ווער ווייסט וויפיל אידן פלאגן זיך און מוטשען זיך, נו וואו איז די רחמנות אויף זיי? א רבי די ערשטע זאך און פאר אלעס מוז מאכן תקנות, און אזוי ווי ער מוז מאכן תקנות אויף אזעלכע זאכן און נארישקייטן, וואס כ'וויל נישט אפילו אריינגיין אין דעם, אויף די זאכן מוז מען צו מאכן תקנות, אבער אויף צו גרינגער מאכן דעם עולם, אז מען זאל נישט דארפן אויסגעבן אזויפיל געלד אויף אזעלכע זאכן, דא זענען זיי נישטא, פלוצלונג ווערן זיי נעלם. זאל מען א טבת האבן, אויב ער וויל אז מען זאל זיך רעכענען ערנסט מיט זיינע עניינים, איז די ערשטע זאך, זארג פארן עולם, מאך זיכער אז מען לעבט נארמאל און אין די השגות וואס מען קען דערגרייכן און נישט וואס מען קען נישט דערגרייכן, א גוטן אוונט.